Mulawuri-nkulu wa nhluvukiso wa vaaki vula leswaku mikanerisano ya vona na va khampani ya CPS yi le ka xiyimo xa nkoka sweswi. Hi hala tlhelo, xandla xa Presidente wa tiko Cyril Ramaphosa u tshembisile leswaku mfumo wu na makungu yo vona leswaku vaholi va mudende ya mfumo va ta kuma mali ya vona hi n'hweti ya Dzivamisoko. Swilo swi le ku fambeni hi ntolovelo exibedhlele xa Charlotte Maxeke Academic eJoni. Leswi landzela mhangu yo wa ka lwangu ra muako exibedhlele tolo, nakona ntlhanu wa vanhu va vavisekile, vatirhi vambirhi vo aka, swirho swimbirhi swa vaaki na mutirhi. Swipetlupetlu swa lwangu swi basisiwile, nakona mindzavisisi yi ya emahlweni. Mhangu yi humelerile hi nkarhi lowu a ku ri ku lemiweni ka tindzhawu to pfuta ta muako. khamphani leyi a yi nyikiwe ntirho wa kona yi yimisiwile tolo. Tinhlayo to hetelela ta vugevenga ta ndlariwile ePalamende namuntlha. Holobye wa Maphorisa na Khomixinarinkulu wa Khomelo wa Maphorisa ya Tiko va andlale Komiti ya Tiko ya Maphorisa ya Tinhlayo ta Vugevenga. Komiti yi vula leswaku yi ta lava ku languta ngopfu eka loko mapfhumba yo lwisana na vugevenga yo tisa nxungeto eka vutomi bya vanhu ya ha ri ku tirheni, yi ta tlhela yi languta na le ka maendlelo lawa Xiyenge xa Maphorisa xa Tiko xi ya tirhisaka ku lulamisa tinhlayo ta vugevenga. Holobye wa Ndzawulo ya Timali Pravin Gordhan u ye ka mintshamo ya vaaki ya Khomixini ya Vulavisisi eka Timhaka ta Dyondzo ya le Henhla na Vuleteri aPitori namuntlha. Xikongomelonkulu xa khomixini liya i ku kuma switandzhaku kumbe ku lavisisa switandzhaku leswi nga vaka kona ehenhla ka ikhonomi ya tiko mayelana na Mayelana na mahanyelo ya vanhu na xiyimo xa timali loko ku simekiwa dyondzo ya mahala etiyunivhesiti, khomixini yi simekiwile hi President Jacob Zuma ku languta eka tindlela to hambana-hambana loko swi koteka leswaku ku va na dyondzo ya mahala laha tikweni, leswi sukela eka mapfhumba lawa ya nga kona yo koxa tidyondzo ta mahala hi machudeni etiyunivhesiti to hambana-hambana ta tiko. Maphorisa ya le ku rhuleni ya pfurile nandzu wo lavisisa xivangelo xa rifu endzhaku ko kumiwa ka mitsombo yimbirhi ya vanhu egojini leri a ri lo habya hi mati a tlhelo ka khampani ya yo foroma switina a Randfontein evuxeni bya doroba. Swi tikomba se ingaku i masiku nyana mitsombo liya yi ri endzeni ka goji ra mati. Chivulawe Chilade wa maphorisa u vula leswaku ntlhanu wa vatirhi va khampani liya ya Foromas Dina va vikiwe ku va va nyamalarile. U vula leswaku mutirhi wo rindza u lamukile hi mintsumbu liya tolo na vusiku. Murhangeri wa pfhumba roko xa dyondzo ya mahala ra hashtag Fees Must Follow University ya Durban University of Technology Bonginkosi Khanyile u ntshunxiwile ekhotsweni ra Westville mixo wa tolo. Leswi ta endzhaku ka loko Khoto ya Vumbiwa yi bohile leswaku Khanyile a ntshunxiwa hi beyili ya mali ya madzanambirhi na makumentlhanu wa tirhandi ehansi ka swipimelo swo karhi. A ri xichudeni xoxo lexi a xi ha sele exitokisini xa maphorisa endzhaku ko khomiwa hi n'hweti ya Ndzhati n'waxixemu hi swihehlo swo vanga madzolonga ehenhla ka maphorisa no tlula swipimelo swa beyili yakwe swa milandzu leyi nga hundza. Ku vavisiwile vatirhi vanharhu vo rindza endzhaku ka loko ntlawa wa vaphangi wu ringetile ku phangela movha wa mali epatwini ra ka Matlala ehandlenyana ka Polokwane. Movha wu baleseriwile ko hlaya laha wu nga heta wu mbuluka. Maphorisa ya vula leswaku ntlawa wa vaphangi wu vile wu baleka endhawini liya nghozi yi nga humelela eka yona Mulawuleri wa maphorisa Mathe N'wepe u vula leswaku mindzavisiso yi ya emahlweni. N'wepe u vula leswaku vaphangi lava a va hlomile hi xibalesa va ringetile ku va va teka mali kambe maphorisa a hatle ya ya laha mhangu yi humeleleke kona. Vulavisisi bya mhangu leyi byi ya emahlweni. U gimade hi ku vula leswaku vaakatiko va fanele ku tivisa maphorisa loko va ri na vuxokoxoko bya mhangu leyi. loko hi langutisa eka ta mitlangu fifa yi tshinyile va argentina football association kumbe afa mayelana na ku va va nga hamba va yimisiwa loko va nga tekele enhlokweni vurhangeri bya ntlangu wa bolo ya milenge esouthern america laha va hlamuselaka leswaku vona va afa Va tile na ndlela ya vona leyintshwa yo langutisa ndlela leyi ku vhoteriwaka presidente wa Football Association ya vona ku va va fambisa xiswona. Eka mavhiki yanharhu lawa ya hundzeke, va Argentina va pfuxetile loko va nga si languta eka ntlangu wa vona wa Chile na Bavaria laha AFA yi nga vona leswaku yi ta endla milawu yintshwa leyi vonaka ku va va langutisa eka ndlela ya vona yo vhota swi va swi va lawula hi vona ekholeji leyi kumekaka a Buenos Areas, ku nga ri kholichi leyi ku fambisiwaka etikweni rero. Loko hi langutisa eka leti nga ta phikizana madyambu lawa eka mphikizano wa Absa Premiership, xipano xa cape town city xi ta gwebana na xipano xa mamelodi sundowns erivaleni ra mitlangu ra anhloni platinum stars va ta gwebana na chipa united ta royal bafokeng loko bidvest vets va amukela bloemfontein celtic a bidvest mitlangu leyi yi ta tlakuka hi awara ya nhungu madyambu lawa kasi hi mugivela Golden Arrows va ta ombana na Maritzburg United loko SuperSport United va hlangana na Ajax Cape Town a Lucas Moripa. Xipano xa Kaizer Chiefs va ta hlangana na Orlando Pirates laha khale ka mutlangi wa xipano xa Orlando Pirates Abednego Netshiozwi a vulaka leswaku mudzaberi wa xipano xa Pirates loyi a ku thoriwaka Shelshore Fred a nga twa ri na ntshikelelo eka siku ro sungula loko xipano xi ya hlangana na xipano xa Kaizer Chiefs U vula leswaku ku va xipano xi kotile ku va xi tlanga ku ringana na xipano xa Polokwane City vhiki leri nga hundza eka ntlangu wo sungula ku va a wu zabela swi tikomba kahle leswaku u na nkhinkhi. Netshios u vula leswaku Shaun Wright a nga vi na ku tikeriwa tanihi leswi a fikeke eka xipano hi nkarhi wa kahle. Xipano xa Buccaneer xi lo hlula ntsena mitlangu ya mune eka nguva leyi laha va nga hetelela ku va va hlula hi n'hweti ya Hukuri loko va hlula xipano xa Chippa United hi goli yin'we eka tandza. I ku hela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeletwa ka Mnyuku, ni ri a hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu!